Ndumeliso kha vhewe noṱhe Afrika Tshipembe. Ndi na comment khi, Hu semana o vhaisalaho, muvhaisi a nga si semane, u semana sometimes is a sign ya u vhaisala. Ndi khou livhuwa musi vho kona u ṱahisa heḽi um nṋe ndi ḽi dzhene nga heyi nḓila ndo sedza context kana vhubvo. ha zwe nda thoma ngazwo uri muthu kha ita a tshi dzika eh, nṋe zwine nda khou ṱoḓa amba zwone ndi zwine nda tenda khazwo nahone ndo no vhona zwi tshi khou shuma hu semana o vhaisalaho yes vhathu vha khou vhaisa nga maanḓa and yes eh, vhathu vha khou vhaisiwa nga nḓila ine na mulavhelesi a ri a tshi zwi lavhelesa a zwi vhona zwo ri arali ho vha u ene huṅwe o vha a si nga konḓeleli a vha tshi ḓo dzhia thambo a ḓihunga kana o vha a tshi ḓo sokou dzhena ḓaka nga ṱhoho a ḽi zhaka um zwenezwi musi muthu a tshi khou vhona nḓila ine muṅwe muthu a khou treatiwa ngayo nṋe ḽa u thoma ḽine nda nga ḽi amba ndi ḽa uri u vhaisiwa a si ḽaisentse ya uri vhone vha vhaise vho nga u amba maipfhi a songo sefiwaho maipfhi a si verified maipfhi ane vha sa khou a mina uri vhone vho vhaisala a zwi vhafhi ḽaisentse uri vhone vha soko vha vha kho thathekanya muṅwe muthu ngauri rizini dza uri muṅwe muthu a vha vhaise eh dziṅwe dzi nga ḓivha dzi dza khole dziṅwe dzi si dza khole tsho thoma tsha vhuvhili musi vha tshi khou tandulula mafhungo vho vhaisiwa arali vha ya nga u semana ha nga tanduluwi vha nga solva nga u semana lwo thoma lwa vhuvhili vha pfa hoyo o khakha wa tshi ri fok off zwino ni tou ntsema ha si tsha ha si tsha ḓifha ha vhifha fhungo ḽo ni dzudzaho fhasi kana fhungo ḽine ḽa khou ita uri ni vhe na dziphambano ḽa si tsha tandululiwa ha vho rangiswa phanḓa ḽa uri o ntsema okay muvhaisi a nga si semana hu na vhavhaisi ndi kha ḓi tou bvo amba hanefha uri Ni nga pfha muvhaisa a tshi ri a zwino to ntsema ni kho ndalela musi ni kho ambisa hani na nṋe a thi hani ndo khakha fhedzi ni kho ambisa hani na nṋe a ni koni u amba zwavhuḓi hai nahone sala ni tshi khou a solva ni noṱhe ya mafhungo ndo zwi ita ndo zwi ita vhathu arali vha dzhena nga vhuhwavho vho khakheliwa vha dzika vha dzhena zwavhuḓi vha kone u swika vhudzivhani na problem. vha tshi kho to u senda zwavhuḓi vha tshi kho vhudzisa zwavhuḓi zwi a kona u khonela kha hune vhone vha kho ṱoḓa hone vha kona u zwi vhona uri oyo muthu ane vha kho amba naye u kho ṱoḓa u vha fha na information ya zwine vha khou mu vhudzisa kana ha funi okay u semana sometimes is a sign ya u vhaisala u vhaisala a zwi ita uri muthu a sa lange. tsinyuwo yawe yes vha nga ḓi semana mara maipfhi ha humi hezwiḽani musi vho hambekanya muthu vha mu semekanya vha mu vhudza zwoṱhe vha mu tambuludza vha mu ita zwoṱhe ngori vhone vho sinyuwa kana vho vhaisala vha ḓo pfha a tshi ri heshi ndi khou amba after a week after some few months after after many years vha pfa tshi ri eish ya habe no vhuya na mmbudza tshigede na tshigede vhone vha ri ah mara nda ndo vhaisala no no nkhakhela a vha tshi ri ha ah, mara ndo zwi pfa hmm, ndo zwi pfha hezwiḽa zwe na mbudza ende vhone vho zwi amba vha si khou zwi mina vho driviwa nga mbiti learn to drive yourself say what you mean ndi ndi tshone tshililo tshanga ndi tshone tshipikwa tshanga uri muthu kha ambe zwine a khou zwi mina not zwine a khou sasamedzwa nga mbiti not zwine a khou sasamedzwa nga dzi feelings Yes muthu a si tombo na nṋe ndo rali ndi a wana khona nda u rothisa muṱodzi if things are not going well but i don't remember when last did i really uh, cry because ndi na nḓila dzanga dzine nda tandulula ngadzo eh, mathada e nda livhana nao As a woman, yes, I do cry. As a human being, I expect everyone to cry for their own reasons. So, hezwo ndo zwi amba ndi tshi khou ṱoḓa u amba uri muṅwe na muṅwe u ya vhaisala fhedzi nṋe ndi vhona nḓila ya khwine ya uri muthu o vhaisala kha dzike a bve kha environment heye a vhaisiwa khayo arali a si kone u bva kha fhumule na musi vha tshi u ṱokonya hu na muthu ene ni na dzi phambano a khou ni ṱokonya refuse to answer ni to mu vhudza ni ri no i cannot answer now I will answer when uh, ndo, ndo no calmer down ndo no dzika zwa zwino zwine nda nga zwi amba you won't like vha songo dzumbama kha vha muvhudze uri zwine nda nga zwi amba zwino a ni nga ḓo zwi funa ḓo ni vhudza ḽi a lila a ni nga ḓo zwi funa u u khakheliwa a si license ya uri vhone vha hwaliwe nga dzi emotions vha ṱokodzhiwe nga zwine muṅwe muthu a khou ita vha ye vha vha ye vha act on what someone wants you to do ngori vha ḓo fhedza vha khou tshinya hu na iṅwe vese ine ndi a funa maipfhi ayo ya ri a ni nga pfhi mukosi wawe khoroni yo thoma ngori mini hoyu ndi murwa wanga ene nda mu funesa upfhi a nga pfali mukosi wawe khoroni a tshi khou ṱavha mikosi na vhathu vha tshi khou itani a ri dzike vhashu a ri dzike ri khou ṱoḓa uri hu vhe na mulalo kha dzi environment dza vhoriṋe zwi thivhela na dzi domestic violence zwi thivhela na dzi phambano dza unnecessary ende zwi ṱavha mudzi wa uri vhathu vha respectane musi vhathu vha tshi amba vhoṱhe nga u ṱhonifhana vho ḓi tsitsela fhasi muhulwane a tshi ṱhonifha muṱuku muṱuku a ṱhonifha muhulwane zwi vha zwi tshi khou simuwa henefho uri musi ri tshi ṱhonifhana hu si na uri hoyu ndi muṱuku hoyu ndi muhulwane a ri nga hambani